Tiangin an block kual ang a. Tuna hian Chief Minister in thu sawi mek a. Chawpchar kut hi engvang a hmang nge kan ni tih hi mi kan zawt kual thin dawn a ni. Oh. Mizote kut kan neih zingah chuan nuam ber ni mai thei a ni. Buainah hian chapchar kut kan hman chhan hi zona.

Kan hman chhan hi kan zawh zeuh zeuh dawn a ni. Tlangval te, nula te, naupang te pawh Peter putar thleng in kan zawh chhin dawn a ni. Mizo te kut pui ber a ni a. Khenu, thil ka lo zawt lawk che u. Chapchar kut hi Mizo te hian engvang a hmang nge kan nih? I hre lo maw? Aw. Nakinah JB a hma tih chuan ela in lo en dawn nia aw. Thianpa, chapchar kut hi Mizo te hian engvang a hmang nge kan nih? I hre em? Ka pi, nang i hre em?

He chak chuan plot kan hming takin a ang hian kan chak ve zel lah hian ring chu kan lo ni tawng ta ang in. Ka bu khawngaih in thil ka lo zawt lawk che. Chak char kut hi Mizo te hian engvang a hmang nge kan nih? Vale, a pawi lo alawm awm e, ka lawm tuk e. Zawh tur kan zawng zel dawn ni. Hre tur awm ang deuh a kan hriat te pawh kan zawt ang. Naupang lutuk hi chuan an hre lo mai thei a. Ka pu, thil ka lo zawt lawk chu chapchar kut hi. Mizo te hian engvang a hmang nge kan nih? Vale a, fian lo thei deuh mai a nia. Ka channel ah Javier Hmar tih channel ah in lo fir dawn nia aw, Javier Hmar tih channel ah aw. Vale, a chhanna rawn awm ang. Kan topic ang deuhin vawiin chu hei rilru a awm deuha chap char kut kan hman chhan te hi kan hriat kan duh viau a.

lo zawh lawm nan a dik reng mai aw a channa dik lo va zawh lawm nan an ti deuh tirh u aw engpawh ni se a channa dik deuh mai nakin a rawn ti chhuak dawn a i lo en dawn nia aw JVMR tih chan ila aw ka la awm tuk e. Chepa, Mizo te hian chap char kut hi engvang in nge kan hman i hria em? Chhan dar tur hria in awm em? Hria lo. Hria in awm lo maw? A chhan na dik tak chu Javier Hmar tih chan i lailo kan dawn ni aw. Javier Hmar. tunlai kan tei rol te ah pitar putar te hreng pawh kan zawt dawn ni ka pu thil ka lo zawt lawk ang che aw chap char kut hi mizo dian eng vang a hmang nge kan nih i hriat dan dan in an chhang teh ah kan mizo kut te a chuan kan lo buat dawn em aw le thei.

Chapchar kun hmang turin rawn mawi takin a rawn inche rawn kal a ni aw. A lawmawm te ke aw. A ni aw. Kan tan leh ang. Chapchar kun Lamuala kan kal a hei. Che rawkan runpui an zo chiah a. An awm hmun lampangah an pan zel a, tunah mipui pawh kan tam khawp mai. Bawiii. Aww ka lo zawt che Mizo ten chap char kut kan hman chhan i hre em. Mizo te Mizo te culture kan chawi san zel thei nan. Aww culture kan chawi san zel thei nan tiin maw aw le ka lawm tuk e. Nakin a a chahna dik tak Javier Hmar tih chan e lailo en dawn nia aw.

sa hle a niliap ken na chang hello te chu kan buai tlat mai hai oh ruah sur in do top mai don mi oh, kan tlan buai ni ninge chawlhna tur khi a leng tlem ropui mai sia nihliap ka keng ve tlat lo mai a a surname a nge maw a ruak ta vek mai hei nihliap nei pan tur ka zawm tawp dawn maw ni an do rih phawt mai ang aw eng pawh ni sela pa takin do mai ang Spot ngai ah ka phei dawn buai thlak tlat chak char kut hmang tu mipui hi kan tha hnem khawp mai a amaherawh chu rua ten tla thuak a kan spot tha khan chan leh ram kan tum ang e sur tak tak dawn lo nia aww.

Lam muala chap dan pawh an hman laiin ruahsur vak mai a, a vawt khawp mai a, mipui awmna tur kan hre lo, kan tlan khawm, kan buai nasa khawp mai, hei an tan leh thei dawn nge. Lamual chhum in a khat vek tawh mai hei. A vawt ngang mai. Stage lam pawh a buai map mai a, an hmang zo thei tawh dawn maw ni hei. Rua sur chung pawh hian an la phur em em mai ni.